Thank you, Jesus. ngai mwega na mũtheru we nĩwe ngai witũ na nĩ tuoka mbere yaku tũrĩ na kwĩnyihia kũnene ma mbere nĩ kũhera mehia na mahĩtia maitũ nĩ ũndũ ithuĩ tũrĩ andũ marĩ ũhũthũ mũingĩ na nĩ kaingĩ tu- tumaga nja ya wendo waku tũgeka maũndũ marĩa mategũgũkenia no tondũ nĩ ũrĩ tha ĩtĩkĩra ona rĩu gũtũkirĩra na ũtũhoroherie kũgerera thakame ya jesu kristo yaitĩkire mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wa ehia ta ithuĩ nĩgetha ũtũgarũre ũtũgũre ũgĩtũtua kanitha waku thank you nĩ ũndũ nĩ watũrutire na ũndũ wa mũrutwo waku mũtheru paul Atĩ tũkũmenyithagie maũndũ marĩa mothe tũbataragio nĩmo, tondũ namo matũ maku nĩ mahingũre nĩ getha maigue mahoya ma andũ arĩa athingu. Tuoka mbere yaku tũrĩ na kwĩnyihia kũnene, Ngai witũ, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ we nowe Ngai na no wiki wa kũgocwo na gwĩkĩrĩrwo kũu igũrũ, o na gũkũ thĩ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ ta rĩaku. We nowe wa gũtĩo nĩ njiarwa ciothe, twakũinamĩrĩra. Ngoro-inĩ citũ nĩ ũkuona mabataro na merirĩria macio maingĩ, maũndũ mamwe marĩa ona matangĩranwo nĩ andũ marĩa mahitharu mũno, no no ũramona. Twagũkaĩra nĩ ũndũ wa bũrũri witũ wa Kenya, Mwathani, ũrore na ritho rĩa tha, Twamũhoera Mũthamaki witũ ũrĩa ũtũheete atũtongorie ihinda rĩrĩ o hamwe na thirikari yake na arĩa maheetwo ngathĩ cia ũtongoria itiganĩte thĩinĩ wa ũthamaki ũyũ, atĩ acio marotuĩka a gũgwĩtigĩra Wee wathaga ngoro cia athamaki na ũgacigarũra, ũrũngĩrĩrie Mũthamaki witũ njĩra-inĩ ya wendo waku. Nĩgeetha kiugo o gĩothe angĩaria gĩkoragwo nĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire na kiumanĩte na wendo waku, na nĩgeetha bũrũri witũ ũikare na thayũ. Mwathani, twahoera honge ciothe cia thirikari, thirikari nene, mbunge kũrĩa mawatho matuagĩrwo, o na magoti-inĩ kũrĩa andũ mathiaga gũcaria kĩhooto, andũ matuĩke a gũgwĩtigĩra nĩ ũndũ kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo o wothe nĩ andũ othe kũmenya ngai na kũmwĩtigĩra na kũinainaga me mbere yake mamenya atĩ ngai nĩ mwaki ũninanaga twagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe mweke wa gũka nyũmba-inĩ yaku nĩgetha tũgũthathaiye O na gũtũruta mĩciĩ-inĩ itũ, ũgatũringĩrĩria tũke nyũmba-inĩ yaku, tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku, nĩ nyũmba ya mahoya, harĩa andũ aku monganaga nĩgetha marehe mabataro mao mbere yaku, tondũ nĩ ũmaiguaga nawe ũkamacokeria. Twahoya atĩ ũtũhe kĩrathimo gĩaku o kĩrĩa mũndũ witũ abataire. Mahoya marĩa mũndũ witũ ambararĩtie na igũrũ kũrĩ we, gũcamanie na ibataro rĩa o ũmwe witũ kũringana na kwenda gwaku, nĩ getha ngoro iria ciũkire ciinamĩte icoke gũtuĩka cia kũinamũrwo nĩwe. Tondũ tuoka haha twacamania nawe, kũrĩa tũrwarĩte nĩ ũtũhonagia, kũrĩa tũũrĩtwo nĩ hinya nĩ ũtũcokagĩria hinya, na tũgĩcoka mĩciĩ-inĩ itũ Tũgacoka twĩ na hinya ũngĩ mwerũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twakũhoya nĩ ũndũ wa bũrũri wa Kenya, maũndũ marĩa marĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ na makĩria rũhonge rwa gĩthomo. Tuonete mwambũrũrũko mũnene ũgĩte ciana citũ. Mwathani, ikagoma, ingĩ igacina, ingĩ ikahũra cukuru na mahiga. Nĩ tũũĩ ũcio ti mũbango waku, Mwathani, nĩ roho wa ũrĩa mũũru. Tondũ mũici ndokaga nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ tiga aiye, athĩnje, onũhe na orage, no mũbango waku nĩ harĩa hothe ũrĩ, andũ aku makenage na makoragwo marĩ na thayũ. Nĩkĩo nĩ twakũhoya atĩ ũtũkũũmĩre, roho wa kĩũnũhu, roho wa ũragani, roho wa wanangi, ũciogĩte gatagatĩ-inĩ ga ciana citũ. Na tondũ wee Mwathani nowe ũrĩ na hinya na ũhoti, ĩtĩkĩra kũrora ciana icio na riitho rĩa tha, ũcigarũre na ũcirũngĩrĩrie njĩra. Mwathani, kũngĩkorwo nĩ maũrutani moru macemanĩtie namo, ũromaruta morutani-inĩ macio. Na tondũ wee nĩ ndwendaga mwana o na ũmwe akoora, tiga o mwana wagwĩte, Mangĩrotuĩka a kũigua mũgambo wa kũmacokia njĩra na ũrĩa wa gũtaarana, tondũ rĩrĩa andũ maathĩka nĩ kiugo gĩaku, nao nĩ monaga kĩrathimo gĩaku. Tũteithie Mwathani o na kũu mĩciĩ-inĩ gũtuĩkaga cionereria njega tũrĩ maguuka, tũrĩ aciari, arĩa mararera, arĩa ethi, gũtuĩka cionereria njega kũrĩ ciana citũ. Mĩthiĩre-inĩ itũ, morutani-inĩ maitũ mothe, o nao meyonagĩre maũndũ mega ũtũũro-inĩ wao. Na kũrĩa mangĩkorũo macamanĩtie na morutani mahĩtanu, ũngĩromarũngĩrĩria njĩra no magarũre. Mwathani, nĩ twarehe na twaririkana aciari arĩa ciana ciao ikũmi na ithathatũ ciacinirũo na mwaki kũu cukuru wa Utumishi. Matirĩ marathika ciana icio, no maracakaya. Ngoro icio no ira, ira, no iroira thakame na thĩinĩ, nĩ irarĩra ciĩ na kĩeha na ihooru rĩingĩ. Mwathani, Wee mwene kũũmanĩrĩria na kũhoorerania guothe, ĩtĩkĩra kũhooreria na kũũmĩrĩria aciari acio, acio morĩirwo nĩ ciana ciao, nĩ geetha ũmahe thayũ. Mwathani, o na ciana iria ciothe cingatĩtwo na rĩu ciĩ mĩciĩ-inĩ, ũciteithie o nacio gwĩcokera, nĩgetha o na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya macoke cukuru, tondũ ũguo noguo kwagĩrĩire ihinda-inĩ ta rĩrĩ, na mahinda matige kũũra. Amwe nĩ arĩa metereire gwĩka kĩgeranio kĩa form four, nĩ twamaririkana. Amwe o na nĩ a kanitha ũyũ, Mwathani nĩ twamarehe mbere yaku ciana citũ wĩtĩkĩre kũmarathima. Mwathani ndũkĩrore ona wĩra mũnene wĩna arutani acio mehokeirwo kũramata ciana icio ngiri nyingĩ onao mahe ũgĩ na ũtaũku nĩgetha monagĩrie ciana icio njĩra. Ningĩ ona kũmategagĩra matũ kũigua rĩrĩa mekũmakaĩra mena mathĩna nĩ getha makamanyamarũra, roho wa ciana icio nĩ getha ituĩke cia kũgarũrũo. Ngai witũ, reke ndũkanareke wĩra wa aciari ũcio ũgatuĩke wa tũhũ, no ciana icio ikoima cukuru mena kĩrĩa matanyĩtwo kũgĩa na magatuĩka ũrĩa Wee wendaga. Tũigue tũgĩgũthaitha, ithuĩ twĩ haha St. Mary, O na mahoya marĩa mothe marahoywo ciũngano-inĩ ta gĩkĩ, ũmagwatanie hamwe na ũcoke gũtũcokeria ũhoro, tondũ maya nĩmo mahoya maitũ thĩinĩ wa wĩtĩkio, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, Mũhonokia witũ. Amen. Kei tuhurire praise and worship ruhi rwega. Tukuheo rwimbo na nigetha turehe icunjĩ iria tukire nacio thiini wa nyumba ya Ngai. Icunjĩ gia ikumi na gia gucokia ngatho na kia pira. Praise and worship tuhei rwimbo. Thank you, Ngai nĩ thayũ nawe

O na arĩa magerete pĩmbirũ-inĩ Ithe witũ wa igũrũ, twakwambararĩria othe Jehova Ngai twagũthaitha ũmarathime, twagũthaitha ũmagitĩre na ũmarĩithie ihinda rĩrĩ rĩa mũrigĩrĩrio Baba. Ihinda rĩrĩ Mwathani bũrũri ũhana ũrĩa ũhana ũmarathime na ũmaingĩhĩrie indo nyingĩ. Mwathani ũrathime wĩra wa moko mao, Mwathani ũmahe health njega, Mwathani ũmarĩithagie kũrĩ marĩa mothe mareka, Ũmaheaga indo cia kũigana na cia gũtigaria Mwathani, ũmonagĩrĩria o njĩra iria ciagĩrĩire Baba. Mĩrango ĩrĩa ũhingũrĩte mbere-inĩ yao ndĩkanahingwo nĩ mũndũ o na ũ, o nacio indo cia mbaara itikanagacĩra wĩra-inĩ wacio ikĩmokĩrĩra. No Wee Ngai Ithe witũ mathiage na mbere, Ngai mwega, Roho waku Mũtheru amarathimage, o na amonagĩrĩrie njĩra ciaku, Ithe witũ wa Igũrũ. Ũromahe indo iria ciothe mabatairio nĩcio, ũromarigicĩria na kĩrathimo na wega waku, ũrorathima famĩlĩ ciao, o na ningĩ Mwathani ũromahingũra maitho, na nĩgetha macũthĩrĩria makona maũndũ manene maku marĩa ũmaigĩire mbere-inĩ yao, o na makahota kũmegwatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ, na rĩa Mũriũ, na rĩa Roho Mũtheru. Amen.